Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Nirringrazzjak kif tal-qajt l-istedina ġbin. Thank you.
Bonġu. Xi tgħidilna hekk dwarek? Ehm,
jien naf xi din il-gwariment, taf kemm ma affarijiet tista' tgħid fuqi. Ehm. Jien x'nista' ngħid fuqi. X'tista' tgħid inti, x'tista' tgħidilna fuqha?
Din nara jien naħseb L-iktar l-iktar ħaġa li tirreżonejtja miegħi mingħajr ma noqgħod nagħmel xeba stejjer u nenfasizza fuq affarijiet li għandi inbuilt li dejjem nixri wara dak is-sense of wonder li jiġri x'jiġri f'ħajti u għandi x'għandi l-ħin kollu nikkwexxinja da x'inhu għax ġiegħdaw. U dej, imma open-ended question, I'm not looking for the answer. Għalija the question is the answer. Interessanti.
Taf kif? Allura you're constantly in, allura jiġi xieġi, nemnu saċertu punt, imma deep down ma jinżilx. Allura dejjem suġġett għal eħwi eh, waret. Iżżom kollox fuq il-mejda, kollox eh, possibli. Taf kif?
U nintegra li għandi bżon integra. U naħseb li dik kienet xi ħaġa li mhix tallimta ġejt biha. Illum il-ġurnata ovvjament narafha wara kważi 50 sena, naf kif. Ehm, u ħadet li ħafna ntoppi biex biex naf kif. Ehm, allora niprofa nkun ħafna ewer, mux niprofa, nkun ewer ta' taħħad il biex ta' xogħol, kif taħdem is-sistema tiegħi. Jien fl-aħħar mill-aħħar nara L-aħħar darba kont qed nara wieħed mill-podcasts tiegħek u bdejt tgħid fuq il-teori tas-simulation u s-server u bdejt titkellem is-server u hekk. Jien hekk narhom l-affarin, systems. Sofferenza. Sofferenza? Għaxiex? Sofferenza, l-iktar feeling li ħoss il-bniedem. Eh, Fanni li għetajn, għax daw l-15 rġajt batna għal-ġinkis. U il-55 għal minn jien għandu l-55

dal-ħara kollu.
Tlajja u nżulu. Nżul, naf kif, imma fil-verità ma nix bżon. Itik naqra taw kien hekk tajjeb hekk, tinqra tajjeb għaddej. Għax fil-verità.
U bat bum, tiżbita.
Xin tidħol fija ta' suffering. Ehm, anka meta għandek xi ħaġa li toġbok jew tħobba, xorta Misħut, ħan ħanuża l-kelma misħut, bil-question li tista' titlifa. Dik, dik.
That's fucking suffering. Dik suffering u koll, eżatt. No, fall għalija that's the origin of suffering. L-imħabba. Jo, li għand li m'għandekx, kważi kważi, aħjar mill dak li għandek, għax meta dak li għandek imbagħad qed text miegħu u tibża li titilfu, jew li ħajn bidel. Li by nature, it's a fundamental law, everything changes. Ġifiri, bil-fors ħassofri, għax inti qed tipprova tagħmel dak li d-natura irrid jinbidel u ħaj jinbidel, nafif, inti ġo moħħok qed penġieħ bħala xi ħaġa fissa. Fissa, eżatt. Eh.
Allura ħassofri ma għandu. Dem xet nejda, jena jek t-studja buddizmu jow jow jow t-mistaq xejn jow nxaf fej t-studjom daw l-affarijiet taf kif. Jow laqqa semma fej tmur lejda kull affarijiet xej. Ħares ħarsa lej il-ġimgħa l-oħra u l-ġimgħa tajn ilu. Kemm inbidlu affarijiet f'ħajtek li ħadd diżappunt u għamil xi tlet ijiem tissilet ma' moħħok għax inbidlu. Taf kif tlif tlet ijiem minn ħajtek. Taf kif għax inbidel, għax telqetek il-mara, jew tlift il-ġob, jew nħarqitlek il-karozza, jew jew whatever, man, daf kif, jew jew crashat il-bitcoin, għalna eh, eh, fil-kassija dik l-aħħar waħda li kelli tipo, daf kif. It's going to change, man, no, like. Jina, per eżempju, Flus ma jkunux sofferenza li ma jkun jien jekk per eżempju jien naf kisil l-moba jew ġra ġaj dawk mhumiex sofferenza qas nagħti kas men. Letteralment joħbat rasi qas tajt kas men. Ġifieri imma mbagħad tkun affarijiet żgħar li tkun qed tgħix tal-jom men li jew weġġawk jew għax

Xej taf sar, max mort biex naqbat it-tazza l-ilma ma kalkolajċ u pluff. Għaffix kollox dak il-ħin dik is-sofferenza li jolli. Pija ma natikax xej minn kollox plain sailing. Tajjeb. U tal-lim ta' dejma tul iż-żmien minn xit. Kaxxa sofferenza l-bniedem. Yes, yes, yes.
U għam Laqqas ngħid għall-kelma unfortunate li madni. Il-fatt hu li ehm, u nara fija nifsi. Għandi attachment ma' sofferenza. Kem, kem, kem, jien, jien, bħal ma nejdek, bħal metlek l-ewel, nejx ġol mistoqsija. Kem nista, għaf kif? Għax ġili najja. Ehm, kem, il-ġimgħa l-oħra pereżempju jew illum, ejn ngħidu illum issa, minn issa u nixbet minn x'in qomt. Naf kif? Kemm kemm weħd ġo moħħi ma' affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar irrelevanti u ma konċiet preżenti ma' x'inhu jiġri fil-realtà. Tibda taħseb fuq l-oġġett, tew.
Tew din, mannu, tipo.
Kem tkun iktar problematika tibda taħseb fuq ġiġ affarijiet f'daqqa. Dik li nibda nidejje, no? X'mbagħad jiġu kollha. Pong hawn. Kollha xulxin. Se tfixkel. Imma il-maġġoranza ta' nies għejxa kos. Il-maġġoranza ta' nies għejxa. U U jekk tkun qed tgħix kont qed ngħidlek l-ewwel, jekk tkun qed tgħix fuq dak iċ-channel, impossibbli xi ħadd ieħor jgħidlek b'channel ieħor u jaħbat miegħek x'imkien għax inti dik ir-realtà tiegħek. Dak l-spektrum li tista' tara, naf kif? Jekk inti color blind, ma tistax tara l-kuluri l-oħrajn. Ġifieri xi ħaġa trid tinbidel. Minn color blind tiġi jinfetaħ l-spektrum l-ieħor. Ġifieri għalhekk jien hekk nispjegahom l-affarijiet miegħi nifsi, naf kif? As systems, frequencies, vibrations u affarijiet hekk. Inti sound healer inti.
U jien għamel naħdem bis-sound, imma barra jgħidu l-sound, sound, jien ma neħħi li ħadd. Serraħ rasek, ġifiri 100%. X'tagħmel eżatt imma? L-aħjar kif nispjega,
Meta tkun rieqed. Sawa, ġismek intalaq. Il-bank account ma jeżistix. Il-BMW tista' tinħaraq għax naf kif. Ommi, missieri, joħdok il-fantazija, l-achievements kollha, int minn int kollox jispiċċa. Ija, dawk jifqu. Yet, xorta hemm il-ħajja d-dejja ġo fik, tant u hekk li jekk trid tqum tbul, taqbad u tqum tbul mingħajr m'hemm proċess ta' xejn. M'hemmx processing. Just you find yourself in the bathroom u tagħmel li għandek tagħmel. B'daw is-sounds tiġi hemm imma aware, imma konxju. Għax meta tkun rieqed m'intix konxju. Aha. Allora, mbagħad f'dak l-ispazju jekk hemm emozjonijiet li li ilhom minn waħlin x'imkien ġo ġismek. Taf kif u qed jagħmlulek ħsara d-demonjala. Għax fl-aħħar mill-aħħar eh, eh, energy needs to move. Jekk meta hemm blockage ta' enerġija, ovvjament hemm id-disease. Disease. Naf kif? Easy. Ehm, u permess ta' sound dawn l-affarijiet jimxu. Bil-vibration.
Bil-vibration.
Interessanti.
Ġifiri l-ewwel,
Mbatt tidħol fl-entitajiet u fl-ispirti u daw l-affarijiet u koll, taf kif ġifiri hemm dik il-naħa. Ma tantx nħobb noqgħod nenfasizza fuq dik għax in-nies sibt ma l-esperjenza ndunajt li n-nies ma li semjilhom dawn l-affarijiet dik osja jaħlu ma dik. U fil-verità dik miex il-healing, dik miex dik parti mill-lodda. Il-prinċipju hu li tiġi ġo spazju fejn inti żul miż-żob ta' nofs.
Get the fuck out of your own way. And things will flow. U minn fej ġib dajk in origin?
Għax kien il-healing tijaj, ju. Għasja.
Ah, Jew għamilt 22 sena xuk tal-alla severe addiction, heroin, coke, kollox, basta, basta netlaq minn hawn, ma rridx inkun jgħu. Xi ħaġa ġovija. Naħa l-oħra ħjar.
In-naħa l-oħra reali iktar minn di, babs. Distorbju. Ekkon nara dak iż-żmien. Storbju. Illum biex qed nara storbju. Imma anyway, biex ma nagħmilx. Ehm, mbagħad kien hemm moment fejn kont qed nittaqab ma' tifel tiegħi Bobs.
Ġifieri, daqshekk kont jgħal ħażin. U ftit qabel kont diġà għamil sitt xhur clean u sitt xhur clean fejn biddilt id-diski, l-ħbieb, il-postijiet, kollox. Naf kif Ħbatt mal-esoteric, naf kif, xina qabel kont dark għal-alla, naf kif. Ehm, rajt id-dawl biex niftijamu. Ehm, un bat rġajt il-relapsijajt, u kien hemm moment fejn konna jiena tfajla tiegħi u t-tifel għedin nieħdu. U jisu xaħat daħal daħal idejħ, eżat minn għaw, l-lum naf li għawek għanna tlet, tlet Tlet portals. Daħħal ideħ u ħariġni. U għet nara kollox, xinu jiġri.
Bħal out of body experience. Out of body experience.
U kienet tant kienet overwhelming li xħin ġveri di di kienet sekonda, eh, ma dik sekonda għalija kienet eternita. Għax hemmhekk m'hemmx ħin, m'hemmx there's no time and space in there, it's, it, it is what it is. Back in, daqshekk droppjajt kollox, ċempilt l-oazi u qed lura nerġa' nidħol men. U kien divine timing għax dak kien żmien fej kienu vera busy l-detox centers u specialment l-oazi u kollha kellhom sodda available Għall-għada. U l-għada tħalt u daqshekk. Ġifieri, u kont naf minn dakinhar li mhix ħanerġa' misa.
Interessanti, jesti. Ġifri anka ġol program kien jgħidulna għat tgħid li m'intix ħaderġa tiħu, kon ngħidlu bobs li mhux jiena tnejda, Kristu. Għalija Kristu ħarġ minn ġo taf kif? Ġifri inti temmen fil-fidi ta' Kristu. Eh, Tipo. Għalija laqqas hija fidi, huwa fatt. Huwa fatt.
Għax kelli l-esperjenza, ovvjament. Għaf kif? Mhux bibblikalment.
Għax iktar. Għax hemm differenza. Jien għalija fidi fil-Bibja mhix fidi.
ħadd ma jaf minn kitbu, fil-verità.
Xorta nemmen li għalla server l-infinit, whatever xtaħdem għalik. By design.
By design, it speaks to us through constantly. Constantly. Jek għalek il-sound healing, jek tuqqaf l-istorbju li għaddejġa moħħok, Sewwa? U l-identifikazzjonijiet li għandna ma' dak l-ostja storbju. Tinduna li l-ħin kollu, l-ħin kollu, hemm communication system għaddejja. Bħal meta inti bdejt li għaw barra rajt dak il-UFO u waqaf kollox u kull ma bdejt isma'
tisfira. Dik it-tisfira. Il-pitch. Naf kif?
Issa dik għaddejja l-ħin kollu minn ġo ċelloli minn ġo kollox. minn ġo kollox. Ma jem, eżempju, ma nismaħħix ħlif per eżempju bħal metlek jek nkun ġo kamra maluqa. Jem bħal issa dik ma nismaħħix. Jem kollu, jem kollu, jem kollu. Sa da l-axħar ċempel li xienzat wara li għamilna l-life. Għalli bħal meta tkun jiet taħt atmospheric pressure.
Fil-fat, per eżempju, jienek li ġili, għamet ħabta provaw u tħalt fija u fittixt u nuqot nidħol emġe u nara xinu jiġri. Jgħidu li għatenitis. Naf kif? Imma per eżempju jekk nkun qed nitkellem ma' xi ħadd u l-vibration tiegħu tkun negattiva jew fluctuation ta' vibrations. Naf kif? Waħda tmur niċċaqlaq terġa' tiġi iġġennek, eh, ġifieri jekk kien hemm sound healer, gong master, Scotland, talla imħabba fiha l-biċċa ta' xogħol. Ma felaħiex iktar. Ġifiri li bdel issa. It-tisfira. Għax immaġina, jien qed nitkellem miegħek bħalissa, ġifiri l-base, l-base tiegħi huwa
Għambat jimmin. Fim?
Ġifieri ġieli anke għand bagħti biex jien kun irrid nara xuftejk biex inkun naf x'qed tgħidli eżatt. Jekk ikollok jekk il-frekwenza tal-tons tiegħek jaħbtu magħha ma jidħlux. Constant pain.
Fil-verità. For me it's a constant pleasure, man. Yes. Għax Għax it's the only thing that doesn't change for me, man, it's always there. Hmm, interessanti.
Astja, anki Mirko jismaħħa. Eh? Anki Mirko jismaħħa. Jena?
Mux imma mandiċ għandi. Imma. Mem, eh, eh, le, ma kullħat għandu il-frekwenza tijaw, dik il-frekwenza, dik għalija il-frekwenza tijaj ma di minnem nikomunika. Naf kif? X'taħseb li jiġu jagħmlu dawha? Daw?
Daw l-entitajiet u l-UFOs u x'taħseb jiġu jagħmlu? X'jiġu jagħmlu hawn? Da, da, da ma nifhimiex jien. X'jiġu, jiġu, x'jiġifieri jiġu. Għax meta tgħid jiġi, ġifieri dak kien x'imkien u ġi. Le? Jew għalmenu.
Għax ixedinaw.
Eh, għax ixedinaw. Eh, aħna x'ixedinaw. Aħna għandna laqqas ħaqqel balan fimna aħna x'edin nagħmlu għaw, irridu nifmu x'qed jagħmlu l-ieħor. Għarret tarom id-distortion start, mbagħad irridu nippretendu. Bħala bdejn dak barra, l-ewwel nies we're highly identified with our intellect. Aħna glorifikajna l-intellett. L-intellett huwa calculator. Biss. Ma jaf jagħmel xejn iktar. Inti l-intellett kif tużah? L-intellett mhuwiex intelliġenza, di xi ħaġa, I'm into AI. Taf kif? Intellect is not intelligence. Intelligence is fresh. Every fucking second. M'hemmx knowing, it's unknown. Ma tistax tgħid kif ħa toħroġ u fejn ħa taħbat u fejn hi sejra. L-intellett irid ikun jaf fejn hu sejjer minn fejn hu ġej, da xi jfisser u da. Li huwa sabiħ. Imma ma tistax qed nara minni ta' ġifieri mhux qed nipponta subajja li ħadd. Naf kif? Jiena ħadta my personal journey, il-purpose ta' ħajti, li ninqala minn dan. U nkun nista' ngħix, għax nara differenza x'inhi nkun qiegħed nidentifika bħala Kevin, u Kevin għandu intellect u jaf fejn hu sejjer u x'inhu jixri u taf kif? Problemi biss nara. Inweġġa. Xħin ninqala minn hemm u niġi u naħdem minna u mill-istonku, naf kif, u bniedem mux nġaġġaħ minna u fuq imma nħossu. Illa, illa, men, l-isbaħ esperienza ta' ħajti jek jenu. Spiċċajt l-Ekwador. Mela, jien ma rridx immur l-Ekwador, jien l-Indja kont sejjer. Għastja ah, spiċċajt l-Ekwador. Spiċċajt l-Ekwador. Għax spiċċajt l-Ekwador. Ma xaman, spiċċajt naħdem maħħom, untella n-nisem. Ella, ella, men. Li kiku bqajt ma l-intellet, għax jien rrid immur ġo tempju u rrid insib l-enlightenment u dal-ħafna catastrophes. Taf kif? Kanandrum tal-moħħ, l-existential crisis. Taf kif? Min kont nimmissja dik, man. Issa qabli kont immur hemmhekk u kont esperjenza oħra u nitgħallem xi ħaġa oħra, da. Imma l-puntu li waħda kont sejjer minn moħħi. U l-oħra ġibdin, ġibinni Alla, jew l-ħajja, jew eh, s-subkonxi, jew qalbi, whatever t-tejdila. Ximbat t-intela Hemm aħna titlaq fl-intellett u tibda teħel ma' semantics u daw ħafna dak alla. Kif kienet il-ħajja ġifieri kienet relax għall-ostja?
Eh. Diffiċli. Mhux mill-ewwel imma boss. Mhux mill-ewwel. Jien qed li skont l-sistema dejjem kienet lesta biex nimbeżaq. Ġifiri fil-bidu, mill-ewwel ġifiri jisni fis-sakrament, dik il-ħdura kollha qalbi ħadd inqasam. Emozjonijiet tal-għajn konna naqqas bdejna nixorbu ġifiri l-mediċina u hekk. Umbat, eh, trid tgħaddi mill tifhem is-sofferenza tal-personalità dal-ostja Kevin. Min hu men? X'jagħmel Kevin Kevin? Memorji, stampi, storbju, attachments, edejat, purposes, taf kif? Neħħi kollox minn nofs. Neħħih minn nofs il dan. X'jifdal? Il-ħajja. Il-ħajja.
Le jiena nemmen. Għaliex minix qed ngħix minn hemm. Qed ngħix minn il-ħin kollu dal-oster jidħol fin-nofs u jiddetta il-ħin kollu jrid kemm sabiħa sunset hija prost ġa vera sabiħa. Shut the fuck up man uqgħod ma' sunset. Naf kif? Ir-radio ta' mġew, naf kif? biex tgħaddi minn il-proċess biex tifhem li għandek radio hemm ġew. u ma tidentifikax miegħu, ehm, eh, il-purgatorju, di dak għalija l-purgatorju. Di kien għarsem, ma nafx minn kellek għawek, għax rajt naqa podcast, għaf kif mela jsemmi l-ġenna, l-infern, il-purgatorju, dimensjonijiet u kollox għawi għal-pops.
Bejni u bejnek,

Eh, ikolli, ikolli ħafna. Jekk ma nafx, jekk skont x'tikkategorizza u min iddeċieda il-kelma normali u l-paranormali x'inhu ma definitions tagħhom. Għax jien għalija jkolli ħafna momenti fejn Ikolli għalla nieqaf nibki għalla naf kif u jisu delirju. U manu. Le, mish minn dak l-aspet, ikolli nieqaf letteralment, speċjal per esempio daw xarajn, għal-alla. Jinfetaħ xaħġa u titla jitlaw balla emozzjonijiet ta' dwejja u ferħ fl-istess ħin, jisek għandek point of convergence. Naf kif? Xħin ta' dik, plup, jisek qed tara għalla ġo visual reality, man, kollox iġi iktar sharp, soft, dawl, kuluri jiġu iktar vibranti, moħħi jiġi ċar, naf kif? U jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd dika tifittex ta' ġifieri minna tifittexa ġol pastit. Nirvana. Eh, minna tifittexa ġol pastit. Għamel tħabta jien kont tifittexa ġol labra. Naf kif minna tifittexa fil-Bitcoin, minna tifittexa fil-BMW, jew xi ħobża.
BMW ngħid. Imma fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar mill-aħħar, Dik qed tfittex liberation man. Ġili immur u ngħid il-lossja ħan qatta wellhom il-BMW mbagħad jaddini ngħidu li għalli darbohra. Qattaw x'tagħmlu tagħmlu slices.
Għax dik is-sofferenza ment lestiħu jaqaflek l-għala dik tidej. Ifhem. Mbatt per eżempju, fl-istess il-mobile qasna tikas. Imma fl-istess ħin hija hija ċitanti wkoll huwa xi żommok li taf kif eh, ġifieri ġifieri somehow il-mekkaniżmu ta' sofferenza by design għandu xi tip ta' purpose. Taf kif? Għax inti fuq il-level qed ngħixu Sissa, naf kif? Ismani biex qed wasalt sa dal-punt li nqattaw li għaddej snin. Ġab li ġunġli jena qalbi. Tiġi f'punt fejn tgħid faket ħaqqattaw. Jew nqattaw jew nibqa' naħdem fuq.
Tittażi, tiddeċiedi. U ddeċidej li ma tqattawx. Imma dal-aħħar sirt nagħmel hekk ara ngħid mela jien ma għandi xejn fajti.

Il-ħin, problema. Eh, naf kif xħinu, man. Xħin għassib nati kasu l-ħin, lif meta kondi xie podcast ma' Mirko. Iwa, ma' on a practical level, hemm spazju għalih biex, naf kif, imma again, numbat, psychologically, l-identification u għax il-ħin fil-verità, jekk inti, u di, xejta barra minnaw, jekk jgħet fil-kju, Jiena u inti qegħdin fil-kju. Jiena qed ngħid lil Alla għax x'opportunità biex noqgħod nagħmija nnifsi noqgħod nibridi għaf kif u noqgħod inħoss. Imbagħad x'ħin jgħidulna mmorru, għaf kif? U inti trid lest il-BMW trid tmur tagħmel ħobs, tagħmel il-podcast, tagħmel. Kollox maġġel.
Għalik minuta saret sija. U jiena għalija L-ostja traffic.
L-ostja traffic, men, l-ostja traffic. Naf kif?
Nibda nejtara naqrarom farruġa xamilt li men sejr tal-podcast.
And it becomes like a, like a, like a game. Naf kif? Mhix it becomes like a game, jien għalija this is a video game, bħal metlek l-ewwel, simulation, levels, levels, taf kif, nuggets, l-affari, l-odda u l-perks li kwistajt f'level 1 ma tistax toħodhom f'level 2. Xo kun tant jorik xi ħaġa li toqgħod tikkwestjona r-realtà. Eh, taf kif, ġifieri, it's a game, oh, it's a game. Unsejnija, unsejnija, jiena s-simbolu tiegħi Jien niflowja x'jgħid Ġesu, naf kif? Mhux ġast minn ġol Bibja, again, naf kif jien għandi l-os scrolls kollha għandi. U every now and then nerġa' mur nirrifreshja. It's metaphysics, Ġesu ma kien master of synthesis. Sewwa, issa mhux ħa noqgħod nidħol għax it-tifel t'Alla u għax għalija dawk kumplikazzjonijiet, jaħasra neħlu ma' daw il-kumplikazzjonijiet b'mod personali u and we miss the point. Il-messaġġ minflok nieħdu l-messaġġ neħlu mal-messaġġier u l-qoxra tal-ktieb. Eżempju taf x'nidħaq pereżempju. Ġesu bil-Malti x'inhu? X'jiġi il-kelma Ġesu bil-Malti? Ġexwa.
Ġaħan.
Ġaħan.
Għaraw, ġahan, nis, jitqu men, imma fil-verita. Fil-verita. Imma jek tares tħares li jettero kars l-antiki. Naf kif? Il-ful kien il-bniedem li kien il-king jġib il-wisdom minn għandu. Għaxiex, għax il-ful, il-bahnan, ġahan, mux maqbut ġol Irrid nibni dik u rrid nibni l-oħra, da mitlu imtajjar malla u allura da qed jifhem u jara l-affarijiet li jara true wisdom, mhux true intellect. Ir-re l-intellett minn l-intellett qed jaħdem. Il-ful, il-baħnan, il-joker qed jieħdu f'sormu bid-dinja bih innifsu, bil-re, bl-inteleb, kollox. He's taking the living piss out of life. Naf kif? U fl-axħar mill-axħar, Mandu xinkwit.
Taf dej relax, u. Taf kif?
U imma jek tara terror system, ġifiri, u ġasu kif kien, miexek? U Ġesù x'kien jgħid mhux the kingdom of heaven is for children and those alike, x'inhi d-differenza bejni, bejnek u tifel ta' erba' ħames snin. Dak għadu qed jgħix with a sense of wonder għalih kull ġurnata hija kompletament ġdida sakemm ma naħxulux moħħu aħna u ngħidulu le. Titmur l-iskola ta' titmur l-iskola ta'

Mod tal-kelma. Mod tal-kelma. Ma nixtieq li qatt ma rajt xejn kieku, xi huwa qed bnidem normali bħal oħrajn u kieku qed jagħmel xi ħadd il-podcast bħal meta nagħmel ngħid.
normali. Għax ma rix. Kont neqpaddej normali u bħal oħrajn fil-festi futbol. Sabiħa.
Le, ovvjament. Ma joġobni xifem. Ma da kullħad kosti. Ej, ej, ej, ej, taf kif ma. Eh, jien naħseb l-iktar kelma perikoluża fid-dinja hija l-kelma normali. Aħseb fuqha. Għandek inqas jien naf problemi, fimt? Jiena ma noqgħodx. Taħseb? Għandek l-ikbar problema. Li ma tifhem fucking xejn x'nu jiġri għal Għalek appunto men kollox għaddej plain sailing. Tista' tieqa fid-dinja ħadd ma. Denial.
Denial. And uh, I mean, jien kont nejdek. Għadu jfittxu ċuċat iż-żar. Kont nejdek ma jena biex ma ġejx bħal dak l-ostja li meta konna l-iskola. Donna kien jgħidulu biex jagħmelek. U jagħmelek. Jien qatt ma kien ġofija dik, jien jekk tgħid li jagħmelek. Nħares leja, le, ma ma għax għadha nagħmel jien. Naf kif. U meta ħanerġa' mur lura għal-dop, għall-addiction. Naf kif. Umbagħad f'xi realizzajt għad jien xi żoppet nagħmel hawn dat ngħidu ġifieri disa' snin, għaxar snin, mhix taf kif. Allura ħloqt jien biex niffitja ġol kaxxa bil fors kelli nieħu d-dog man. Naf kif? Jien għalija s-salvazzjoni ta' ħajti kienet, għax jew konna tallaq jien konna nallaq il-xatt. Imma parti mill healing kelli mmur lura u nara dil-istruttura minn fejn ġiet. Breaking point.
Breaking point.
Parti mlejħiet qalbi, biex nerġa' norbot ma' li konna qed ngħidu għax inti saqsejtni għal xiex. Imbagħad jien kelli bilfors wara li klinjajt u kelli din l-esperjenza, għal Madonna mela jien meta kont żgħir kelli raġun. Mela mhux jien Alla l-miġnun. Barra.
Id-dinja miġnuna men. Ħanerġa' mmur fuq Ġesu. Jien erbaħt id-dinja. X'dinja rebaħda? Il-ġebel u s-siġar? No. Merħ magħhom. Għalhekk meta jgħidu tista' ċċaqlaq il-muntanji ma tittuża l-internet. Imma trid imma trid tkun qiegħed preżenti men, konna nitkellmu fuq il-dokumentarju tas-sound li ċċaqlaq l-affarijiet. U żgur li ċċaqlaq l-affarijiet bis-sound. Imma mhux is-sound biss, il-preżenza. Is-sound x'qed jagħmel qed ittjunja ġo frekwenza. Issa jekk inti pereżempju taf li l-frekwenza ta' dil-kamera hija 70 Hz, taf kif, u ttiha frekwenza ta' 60, 90 u tbellagħla, taf kif, erfajtha. Hmm. Again, taf kif, da wisdom li

U nibqgħu sejrin, daw ċikli l-ħin kollu għaddejjin, l-ħin kollu għaddejjin, l-ħin kollu għaddejjin, ok? Again, aħna rridu għax issa ħan iskopru kif le ma ħadd iskopri xejn, ma xejn ġdid taħt is-saman. Kif nifhimha jien dejjem, naf kif? U mhux kif nifhimha jien għax jekk tfittex f'ħafna scriptures,

Kull darba li kien ikolli d-deni, kont ibbati ħafna bit-tonsilli. Ejju. U kien jitlaqli ħafna deni. Kull ġifir ma kien hemmx darba li fallit ċara kristalla da sallum il-ġurnata. Kon norġ minn ġoġ ismi dak iżmi ma konx naf x'kienet jiġri illum nifhem. U nara li l-nifsi rieqet minn barra. Sewa. Meta kont żgħir kont narhom spiss. Jew ġol kamra, speċjalment meta kont immur għand nanna fil-ġnien. Aħna trabbejna sna xadini men, mill-wit, taf kif? Ġos siġar tal-ħarrub.
U l lokalità? Birza Buġa.
Ġifri jien niftakar Birza Buġa. Lej ħalfar bl-ajruplan, erba fabriki kollox, wara ommi għalla siġar, għaf kif. Nanna tiegħi kienet toqgħod mal-wiet li jagħti lejn għal għal ħalaxa. Ġifiri fejn hemm Borġ in-Nadur. L-ewwel bewsa li tajt il-tfajla ġo tempju ta' Borġ in-Nadur tajt amen. Sagra kienet. Eh, kont imur daw il-postijiet, per eżempju, Borġ in-Nadur, mimli ħdura, mimli. U da' s kienu kun fihom l-orbs ta' Borġ in-Nadur, għax ġiġa għandi. Għat ma rajtom gbar, dejjem u viċin. U viċin, like miħaj. Taf kif? Jew minn isa boċċa tal. Daqs ballun tal-ping pong. Isu minn bubun sa ballun ta' tennis. Ivarjaw. Astja. Taf kif?
Ma per eżempju l-lum jekk nelimina jekk emġew niddismissja il-kamra u xet nara dik tiblerja u nara daw l-swirls tal-enerġija. il-field jew parti mill-field, ha, nara l-field kollha naħseb jisparixxi ġismi. Jisom it-tet pols ġol ġol ġol ilma, dawk jien kollu għaddejjin. Bojot u prismatik fl-istess ħin. Imma ġoxo xin. Il-fabrik. Għastja.
Jirna xilek t-tepjaw taraħ. Eh, imma rrid noħroġ minn ġol. Subkonxju. Minn ġol interpretazzjoni ta' xinu jiġri. Ġifiri dak il-radio, il-voljum jinżel, jinżel l-istorbju u diġi.
Taħseb li bniedem huwa konness ma kollox? 100%.
Mhix, le, npoġġuha ċara. Mhix il-bniedem, għax aħna we're too human-centric. Oh, mhux hekk. Everything that exists is connected to everything that exists. Dak li ngħidulu Alla. M'hemm xejn ħlief Alla fil-verità. as a fundamental base, un bat hemm l-kuluri u daqna u tatus u dak zobbu kbir u għalla zobbu zaħin. U dawn ħafna. Eċ per eżempju jena, waħda mill-mistoqsijiet l-għandi jena. Does reality occur as we see it? No.
We have an interpretation of reality. We see an interpretation. If you see real reality, naħseb ġisimna jidub. Mannix dik il mannix dik il-capacity biex biex to contain that vibration. The real reality is the vibration of love. Sawa? Li nejdu l għalla ħana, naf kif. Is. Biex biex biex inti kontest, naf kif. emozjonalment meta tkun qiegħed jew ħirex mill-imħabba jew ħater ġol imħabba. Naf kif? Kif tħossok? Ansjusa, alla, vibration, emozjonijiet għal alla, naf kif? Da qed ngħidu imħabba umana. Issa immaġina, dik hija fraction of, of the reality of love. Ġismek ma jżommix man, id-dub. Għadna ma għadna m'għandniex dik il-kapaċità. Ġisimna maħluq biex iżomma, imma mhux maħniex xedin fuq dik il-frekwenza. Ġifieri tgħid mal-ħin tintelef. Tiddaljutja.
Tiddaljutja. Bil-fors inti għandek transmission, jisek għandek eh, kif ħanamela. Jek ma tmurx.
Nistana, immaġina għandek data stream ta' 6000 megabits għalla per millisecond. Daf kif? U trid tiffaniljaħħa ġo instrument li jista' jipproċessa biss 28 megabits per second. Jekk ma jekk neħħilu l-filter, l-istrument ħa taħarqu. Le?
Mek ma jitlaqx, nerġa' ngħidlek x'jaħseb. Jekk ma jitlaqx. Jekk ma jitlaqx il-feeling.
Jekk ma titlaqx il-feeling. Hmm. Il-feeling ta' xiex? Jekk ma jiddilju jitlaqx u ma jitlaqx.
Bil-forsi li tiddaluta. Bil-forsi.
Bil-forsi. At this stage, at this stage, issa slowly, slowly, the more, the more We stay in the question u nikkwexxinja x'inhi r-realtà u x'qed nara u x'qed inħoss u minn fejn ġej u x'inhu connected mhux connected, awtomatikament is-sistema qed tgħid ah, ejja men ħa nupgradejaw naqra ostja, ħa nagħmlu naqra spazju. X'in tibda tagħti inqas każ u importanza l-istorbju, naf kif awtomatikament is-sistema again ah, twessatna oħra, allura tista' jista' jidħol daqsxejn iktar. Allura dilution m'għadix l-istess dilution, qed tiġi inqas diluted, naf kif? What we call enlightenment, għalla fl-axħar mill-axħar, ikun il-moment fejn ċertu nies bħal Ġesu, Buda, whatever, għena mħafna għasel. Sufis, eżat. What means imma selfless? Mux titlef l-individualita tijak, għax ħafna nies ek jinterpretawa, jew issir tapita, għalla kullħat jgħadda minn fuqek. No, Inti xo, anzi, tiġi ħafna iktar individwali, l-espressjoni tiegħek tiġi uninterrupted, imma mhux personal, impersonal.
Interessanti. Bħala preżenza, mhux bħala Kevin, jien xorta għadni Kevin u by no way and means qed ngħid li jena ngħix ħajja impersonali jew selfless, imma ikolli dawk il-momenti and it feels fucking good, bro. You know? It feels good not on a on a feelingless level, on an intuitive, there's a knowing. It's not even a, a something that you have to believe into, għax xħin teħħit jak, boom, that's real, much more than this. And again, xaħġa tqabbiżni l-barra, il-personalità. Il-personalità jisa tissolvi u jkun hemm mument fejn Up, u terġa tidħol. Up, u terġa taf kif? Ġifiri, it's a constant dance. It's a, taf kif istaw minn eh, ħabat u Klikkja ġo fiha u baqa' ġo fiha. Asja. Li fil-verità diġà qegħdin ġo fiha, imma qegħdin ġo l-illużjoni li maħniex ġo fiha. Naf kif? Isek qed tgħid ħuta ġo l-ilma u qed tistaqsi fejn ġo l-baħar u qed tistaqsi fejn sejra tixrob. Mhix hekk għaddejn? Mhix hekk għaddejn?
Interessanti. Għalhekk imbagħad minn dak l-ispazju UFOs u l-aliens ġejjin minn ximkien u extraterrestrials, like jien nibda nistaqsi ngħid. But this is com like dualistic għal Alla. Jiġri laqqas nifmu li id-dinja l-eżistenza taħdem fuq trajun. Naf kif? Aħna waħlin ma' left U ma rajt. Ninsew illi hemm it-third point li qed jiddetermina x'inhu il-left u x'inhu ir-right? Maqbudin ġo dil ping pong, le? Hm. Pushing and pulling, ehm, nħobbok u nobgħodok, abjad u iswed. Allura, tant ħriġna 'l barra minn ġo fina nnifisna. li ninsew li hemm it-tielet punt l-oriġinali li qed jgħid x'inhu abjad u iswed. Fil-verità ntelef ħafna minnu meta kien hemm persekuzzjoni tal-isħaħar u affarijiet oħra. Intilef ħafna minn dan l-affarijiet. Li l-lum daw l-affarijiet reġaw ġejjin l-ura. Reġaw ġejjin l-ura, fem, ma diffiċli. Ġejjin l-ura.
Eh, they're re-emerging, they're reġaw ġejjin fil-wiċ, naf kif. Diffiċli ħafna affarijiet biex t-provom, Hemm affarijiet li tista' tipprovhom ta'. Tipprovhom x'ġifieri?
Tipprovhom lil ċertu nies u ma xejdu l li daw kollha kazzati. U għax xi għandi nipprovhom lil ċertu nies. Eżempju, ngħidlek jiena jkun hemm in-nies jgħidu l li daw l-affarijiet mhumiex. Ejna li kien relevanti. Melux tħadd ħbat ġo kwot fucking tal-ġen. Naf kif. Bees, they don't waste time explaining to flies why honey is better than shit. It makes perfect fucking sense. Jena fiex jekk jekk. Għasna fejla s-sena jtali u għol. Ma fiex għan uqot naħli l-ħin niprofa nikkonvinċik li jisma' hemm Alla. Jow, jien daw li għodu jajtu, per eżempju, Fit-2018, jiena u t-tfajla tlaqna, xtrajna camper van minn Portugall u għamilna sentejn Covid għamiltha niġri 'l hemm u 'l hawn. Jien għalija Covid qas biss eżistiet. Jiġifieri u jien u kont parti dħalt ingħaqadt mal-Hillsong għax kelli bżonn erġajt tgħammidt, newborn Christian, għax kelli bżonn ġos-sistema niddownloadja kien hemm eh, eh, eh, disturbance li kienet red tiġi resolved. Taf kif? Wara li kont għand muġi Monte Saħħaġa u l-affarijiet kollha. Qed ngħidlek pops jiena mhux studjajthom fuq il-kolba l-affarijiet, jiena mmur u nerġu fiha. Ek nita, ek, għax il-bqija, again, ħanqot inkellmek minn fuq il-ktib. Taf kif, u rrid noqgħod niftakar għax dak għalek u dik il-kol kienet hekk. Minn hawn, taf kif? Ehm, U erġajt tammit, mort emmek, kien kolli problemi kbar mal-pastors u Għabba l-fidi u għek ma jaqblux miegħekom. Għax għet,
immaġina, immaġina taqbad tazza, taqbad tazza, tinżela għalla San Pawl il-Baħar? Naf kif? U tmur, tmur. Paċa fil, jgħidilhom dan il-baħar. U dan l-unika baħar li jeżisti. Mi ġen id-dumon jaħdu.
Tajba di men. Tajba l-ostja di. Laqqas, laqqas tgħidlu da biċċa mill-Mediterran li jimbaden baħar ikbar mill-Mediterran? Le, Dan hu l-baħar. Xi żopp qed tgħid, Pops? Taf kif? Ngħadrek u nifmek, taf kif? Għax trid. Imma ew għandek bżonn tant tant titfala billi tant titfa' enerġija ġo fiha u belief. Imma neħħi dik man ukoll. Jiena kont ngħidilhom il-ħisom. Iwa, ma, itlaqa minn idek il-Bibja. Neħħiha minn ġo moħħok li l-affarijiet huma hekk u ara x'jifdal. Agħti ċans lilek innifsek. Le, le, għax le, le għaxiex, għax guilt man. Għax jibża għax xorta hemm il-biża li ma jindoġobx malla. Fil-verità. Ara, alla, ara, tistax tindoġob malla, men. Asqat, ti tkun vera prozuntus. Arroganza, dven venu, jisu għem alla li alla rrit noġbu. L-idea, l-idea tal-ġenna, sawa, mill-lider, il-kristjani tal-bidu kien jesperimentaw bil-mushrooms.
U min jaf xiktaru. Allura ħarġu b'dik l-idea għara, għara, u ekkaw xaħġa oħra.

Iva, għax tħalli ġo sfera l-vibration tas sistema tijak għabda tiftaħ. L-ego jiġi daqxejn dissolved, allura t-permettilek li tara from a bigger spectrum. Jien naf bil-mushrooms, jien esperimentajtu u għadni. Jek tamel 5 MEO DMT, per eżempju, t-bypassja għalla kollox, man, ġviri, bum, t-instabat mal-art, Kevin ma jeżistix. Imma imma hemm l-awareness li jien qiegħed hawn, mela jien minix Kevin. Għax qed tilħaq. Sibt l-għadda.
Ċab ċab diela jew. Eh? Five MO.
Bħaflek ta. Imma insomma tajba kienet daqqa tibla f'sormu bija.

Ma insomma. Minn suffarel twila il-podcast. Ħafna suffarel.
Minn kaxxa infernali.
Le, dak fil-verita bdejt għalla dokumentarju jien, nessa id-deċidejna l-inkompluħ. Sawa. U Waqaft u kelli naqa' materjal u hekk u kont naf naqa' nies li esperjenzaw dar affarijiet u qed x'ħan nagħmel bihom men. U qed ħan nibda. And it's of great service man għax kemm il-podcast għandna ta' u programmi u magazines u fucking għax il-lira tiela u l-lira nizla u l-euro kontra d-dollar u U Malta Today x'qed jiġri la tajjarna qattus. Ara, ara l-ieħor għaddej wrong way. Isu ħadd ma jafhom dawn l-affarijiet, taf kif? Dak xi żopp qed nagħmlu men, taf kif li bod xħela, ġifieri ara fejn hu moħħ fejn hu moħħ il-bniedem ta'. U ħadd ma jsaqsi dan domandi li nsaqsi jiena. Kulħadd joqgħod lura. Iwa, laqqas biża' hu għax il-mistoqsija taf kemm hi b'saħħitha men. Il-mistoqsija ta' kemm ibsaħħina, għax wans li staqsejt xi ħaġa hemm ġew, qamet. U wans li staqsejta, li wans li tfajta fl-ispazju, hemm qiegħda ma tistax tipo anka jekk titfaħħal hemm, xi ħaġa hija aware li qed titfaħħal hemm. U qed titradi lilek innifsek. Allura nippreferu le xbin. Nippreferi ignorance is bliss l-ikbar delusion tal-bniedem.

L-aħħar nifs li nieħu ġo ġismi. Imma f'xi ħin jew ieħor dak li hu u jrid jidher ħanaraħ. Iż-żejt, iż-żejt dejjem jitla' fuq l-ilma, għandna daw il-proverbi. Jekk nżommu mal-proverbi l-antiki u tixbidhom u ddaħħalhom ġo ittihom daqsxejn meaning fil-kuntest tal-lum il-ġurnata, tgħid Ħan poġġi bil-qeda men, għalla nara xinu fucking importanti men, għafki.
Interessanti.
U tajjeb li li li li li jina lek eh, inkoraġejtek biex niġi nitkellem għax fejn taf kif hemm podcast oħrajn u ħbib tiegħi u ħaġa oħra Ejja nagħmlu wieħed fuq is-sound healing jew fuq is-psychedelics u x-xamaniżem. Le, għal xiex, għax eh, mhix ħaġa popolarista. Naf kif, mhux ħattella l-views. Għada, għada lura u l-ħaġa. Plus li li ċertu nies ħajurtaw ruhom. Ħafna.
U li huwa tajjeb li torta ruħek, hija grazzja minn Alla li torta ruħek fil-Gospel of Thomas. Taf kif? Ġesu qal, those who seek will find. When they find will be disturbed. When they will be disturbed, they will be liberated. Għax jekk inti, when you ask what is normal, taf kif? Dan, mbagħad ħassib xieġifir il-kelma normali, xie tfisser xaħġa normali. It's going to fucking disturb you, because it's an illusion. Taf kif? Ħa tinduna li int qed tgħix ġo illużjoni. X'ħin tinduna li qed tgħix ġo illużjoni, ġo ħolma, naf kif, ġo projection, m'intix qed tara r-realtà kif verament hi. U mbagħad għandek iċ-ċans li tinbeżaq minn dik l-istruttura u ah, eh, ora, ġifieri jien m'għandix għalfiex noqgħod inkisser lili nnifsi biex neċċivja dik u l-oħra. Nista' nasal hemmhekk by grace, just dancing. Għandek kollox, u għandek bżon xejn. U għandek bżon xejn.
Tajb, interessanti. Tal-ostja, le?
Tal-ostja.
Imma, eh, again, rridu nsofru, għanna dak l-arkitajp tal-martyrdom, rrid nsofri, bobs, bat frosta jien fil-ħodu, għaf kif, u biex nkun naf li jenet nejx u nazisti, Rrid nagħti daqtejn tlieta fil-sija b'dik il-frosta ġodari. Ah, ostja. Eh, neżisti, ok. Ah, għadni jew. Min qed jgħidhom dawn l-affarijiet? Jien. X'ħin x'in niddeċidi jien naqbad il-frosta. Nitfaħħa mal-art, naqsek ma rridx nsawwat lil nifsi iktar kos. Għasek kittini 10 miljoni, xinu ma 10 miljoni ħdejn dak

Bla flus. Bla flus, eh. Bla flus.
Jieklu ikel tajjeb. Bla flus. They are completely in service of others. Jamlu xogħol ħaddieħor u Interessanti. Ħajja tal Iktar minn 50 euros ma jkollux fuq da. Ħajja tal-ostjek.
Il-ħin kollu ċaniljat. Xi miss issa? Dik step 1. Nagħmel step 1. Steptu. Għal moħħi. Steptu, għalla jina kon sejjer hemm. Jif moħħi sejjer lem, għalfix ħammur law. Issa, l-lem wahda ħanobdi. Ħanobdi di, għalla għalla, ta' steptu, pup ma steptu jiġi 2.5. Ella, taf kif u tibda Mbagħad tibda tara l-video game, eh, le taf kif, milli irrid nasal hemm, irrid nasal hemm, irrid nasal hemm, irrid eh, again, naħsbu b'mod linear. Sinjal wieħed, taf kif, mentri d-dinja, eh, eh, l-ħajja hija fucking sfera men, hija għalla il-wum tal-mara men, la taf kif, m'hemm xejn fucking kaxxa fid-dinja.

Tal li l-qajt l-istedina tiegħi ġmien li ġejt hawnhekk. Thank you tal-istedina.
Diskursata tal-ostja, qabel ma jaħxunna il-recording daw taħalli. Bil-bombi.
Jien naħseb nista' ngħid xi ħaġa qabel għax jien naħseb daw il-podcast fl-aħħar mill-aħħar ehm, jien nemmen li kollox hemm użu għalih, m'hemm xejn fl-hemm xejn li huwa into existence by coincidence jew by sheer fucking just biex hija temmek, taf kif sal-inqas dubbjena sal-inqas moskito. Għarħila li jaħxu li moħħi ma nawi. Imma naħseb it's a nice thing li għannis li kunu għedin jisimaw l-istedina jiz li t-question jada xejn taf kif. U nemmen li ħafna nis l-lum il-ġurnata, specialment wara l-Covid, taf kif, kellhom l-opportunità u jħossu li Isma' Main vera, ella din tellieqa li jeġgħu fiha, vera li ħa nerbaħ xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar u għandi bżonn nerbaħ xi ħaġa? Jew diġà rebbieħ u mingħalija qed tellif? U nagħlaq b'dik. Interessanti ħafna. Għax jisek tittar minn l-aspetti.
You have to get this. I believe in disruptance. I love technology because it disrupts the living shit out of us. Għax jekk ma tiddisterbjax, aħna nies li nissetiljaw, man, naf kif. I mean, jekk we settle into a puddle of shit and we start calling it a garden.
Thank you, Afla Kevin. Thanks.